אבער ווען א מענטש קומט און ער זאגט פארן אייבערשטן רבונו של עולם פארוואס דארף איך פרנסה? וואס דארף איך געלט? וואס דארף איך געלט? איך קען נישט זיין א איד אן פרנסה, איך מוז דאך גיין דאווענען שחרית, איך מוז דאך גיין דאווענען מנחה, איך מוז דאך גיין דאווענען מעריב, איך מוז דאך מפרנס זיין מיין ווייב און קינדער, איך מוז מאכן שבת, איך מוז מאכן יום טוב, איך מוז מאכן שמחות, איך דארף האבן אידישע קליידער, אידישע עסן, דאס איז פארן אייבערשטן, דאס איז פאר כבוד שמים, פארוואס דארף איך קינדער? כ'דארף קינדער נאר פאר דיר רבונו של עולם, ס'איז א מצוה צו האבן קינדער, פארוואס וויל איך חתונה האבן? פארוואס בעט איך אויף א שידוך? פארוואס בעט איך אויף א שידוך? א גוי האט חתונה? א גוי האט חתונה ווען יונגערהייט? האט חתונה ווען ער ווערט עלטער? דעמאלטס טראכט ער, ווייסט ער אויך נישט. פארוואס דארף איך חתונה האבן? האט נישט חתונה. די גאנצע זאך פון חתונה, דאס איז א זאך וואס באלאנגט, דאס איז א זאך פאר אידישע קינדער. האט די אייבערשטער געהייסן חתונה האבן די אייבערשטער געהייסן זיין ערליך, קומט אויס איך קום אין בית מדרש און איך זאג רבונו של עולם הושענא געב מיך א שידוך הושענא הושענא געב מיך פרנסה הושענא מען גייט יעצט זאגן הושענא פסח פסח יא די משביע מען גייט יעצט בעטן אויף פרנסה מען גייט יעצט בעטן אויף שפע מען גייט יעצט בעטן אז מען זאל קענען מען זאל קענען לעבן מען זאל האבן וואס צו עסן מען רעדט וואס קען פאסירן אין די וועלט ווער האט געקענט גלייבן וואס וועט פאסירן אין די וועלט אזוי ווי ס'פאסירט יעצט אז ס'איז נישטא קיין קארס.

ווייל איך וויל האבן ריינע קינדער, איך וויל זוכה זיין צו הייליגע קינדער, איך וויל זאלן זוכה זיין זיין אפגעהיטן, וואס יעדער טאטע דארף בעטן דעם אייבערשטן ער זאל קענען חתונה מאכן זיינע קינדער יונגערהייט בקדושה בטהרה, זיי זאלן נישט וויסן פון קיין עבירות, איך דארף מתפלל זיין פאר אנדערע בחורים און מיידלעך אלע זאלן טרעפן שידוכים, אונז זעמיר דאך דא אין היכל הקודש, אונז זעמיר דא אין היכל הקודש דארף מען דאך, מען קען נישט אוועקגיין פון מהרש ל, מען קען נישט אוועקגיין פון רעבן. אקעי, דאס הייסט ביסט א ברסלב'ע חסיד? דו ווייסט אז דער רבי האט געזאגט אז מען דארף חתונה האבן? דו ווייסט אז דער רבי האט אוועק געשיקט בחורים? וואס קומסטו יעצט זאגן ס'איז נייע זאכן? וואס קומסטו יעצט זאגן אה, ס'וואס פעלט אויס? פארוואס דארף מען דא מאכן נייע זאכן? וואס דארף מען זוכן מענטשן זאלן האבן וואס צו רעדן? דו ביסט א ברסלב'ע חסיד? דו ווייסט אז ווען דו ביסט געקומען צום רבי'ן האט דיר דער רבי געזאגט גיי אוועק, דו דארפסט צוריק קומען מיט א טלית, דער רבי האט געוואלט אז מען זאל זיין הייליג, און הייליג קען מען נאר זיין אז מ'איז חתונה געהאט, הייליג קען מען נאר זיין אויב ס'דא א מאן מיט א ווייב, אזוי זאגט דער אייבערשטער, ווער קען נישט אן דעם, און לאמיר עס אויסבעטן געבט הושענא רבה, לאמיר מתפלל זיין מ'זאל קענען חתונה מאכן די קינדער יונגערהייט, ס'איז אלעס נאר למען חלקינו, איך דארף פרנסה רבונו של עולם, איך דארף פרנסה, פארוואס דארף איך פרנסה, אז איך בין נישט קיין איד, איך לאז אפ מיין גאנצע משפחה, איך לויף אוועק ערגעץ, און ס'קאסט מיר נישט ס'לעבן גארנישט. לאמיר זיך אריינלייגן אונטערן טלית און בעטן שטיל איידער דעם אייבערשטן, רבונו של עולם געב מיר פרנסה, געב פאר אידן פרנסה, רבונו של עולם איך דארף א הויז, דאס איז למען חלקינו, פארוואס דארף איך א קאר, איך בין דאך א איד, איך בין א איד איך דארף טראגן מיין ווייב, איך דארף טראגן מיינע קינדער, איך דארף גיין אין בית מדרש.